Lê feqet dema gonî karîbûn êrîşên xwe yê çekdarî pêk anîn li ser gelê me li Eşrefiyê û li heremên din li Efrînê û derdorî wê. Ev bûyera gogana hat ragihandin ji bo dezgehên ragihandinê tevahî hîna bêtir vê rastiyê nîşan dide, gog ev hêzana bi rengekî pilanî, êrîş dikin û ne bûyerekî girîng gilciyekî qewimiyê. Ev îlankirina şerekî yê li dijî gelê Kurd û hebûna gelê Kurd û her wiha ji bo dagirkirina Rojavayê Kurdistanê ji nû ve, piştî ku gelê Kurd heremên xwe azad kirine. Hevala nûçîn ya ku. Fermandara YPG'ê tê naskirin, ew bi xwe di nava têkiliyan de bû. Komîteya têkiliyan ya ku van hêzan re ev demeke têkilîn didan meşandin, dema ku cenazeyê wan teslîmî wan dikirin wê çaxê nîvlihevatinek hatibû pêkanîn. Li ser esasê ku pirsgirêk werin çareserkirin, di encamê fitneyekê de dîsa wê çaxê ew lihevatin hat xerakirin û hevala nûjîn jî dema ku Cenazeyê wan teslîmî wan dikirin, bêbextî kirin ew revandin. Îro jî dîsa heyetek çûbû hevdîtinan bi wan re bike. Dema di nava hevdîtinê de ragihandin got ew fermandara YPG şehîd xistine û bi rengekî pir hovane. Bi rastî. Ev hêzên kurd jî partiyên kurd ku gi pêşandanan li dijî YPG tên, bira êdî vê bê rûmetiya han bibînin û bi gelê me jî vî tiştî zanibi ku ev pêşandanê ku dikin û tiştê ku din meşandin perça kir wê konseptê yî, wê pîlanê yî ew jî bûnin tabe, bûnin dûvik ji vê lîstoka han re. Heger helwestê xwe sibe nedin diyarkirin û gel. Xwedîl bangên gel dernekevin wê çaxê îdî dîrok nema rehmê li wan dikû rastiya wan ji xwe derket ortê. Ji bo me hemû tişt eşkere yû zelal e. Gelê Kurd ji xwe ev demeke sîstema xwe yî parastinê çêdike wê hemû gelê Kurd Di nava seferberiyekê de ji bo parastina van destkeftên xwe em jî mîna Tevgera Civaka Demokratîk tu carî bêdeng namînin û gelê me li hemû deverê sêve ji bo xwedîderketina li nûjîn Dêrîk û bide diyarkirin ku Her êrîşek li ser heremên Kurda û li ser gelê Kurd xetê sor in nisbet ji me re û tu carî ev nayê qebûlkirin û ew sîxur û kurtêlxurên ku îro li Îstanbûlê ev bi sê roj in daxuyaniya didin bi navê partiyên Kurd derdikevin nava dezgehên ragihandinê yên Tirka li dijî tevgera Kurd li vê de diaxivin ji bo Tirka razîkirin bidin rûreşiya wan roj bi roj bêtir derdikeve ortê. Pêwîst e gelê me jî di nava pêşandanên sibe helwestê xwe dijî van kurtêlxweran bidin diyarkirin û em êdî bi vî rengî ji wan re bêjin Rojava kurtêlxwerên bi vî rengî, xayînên bi vî rengî di nava xwe de qebûl nake. Rojava ji bo wan wê bibe dojehek heger bixwazin bên dîsa tîcaretê li ser xwîna gelê Kurd bikin. Dema ku li Kûbanê ji ber ku YPG Helwestek danîşandaniyan jî ji bo tîcareta heşîşê bide sekinandin û kesên ku heşîşê tîcareta wê dikin tev rayedarên van partiya bûn ji aciziya xwe ji tengbûyina xwe meşan li dar dixin ji ber ku heşîşa wan ji dest wan hat girtin û malê tîcareta ku dikirin rê li pêşiya wan hat sekinandin her wiha ji bo razîkirina van hêzên tirka û hêzên dijberî kurdan Ji bo wan razîkirin bidin, helwestê xwe li dijî Tevgera Kurd û Hêzên Parastinê Kurda di di nîşan dan. Wan di dîroka xwe de ev roja ku şoreşa Sûrî dest pê kirî heta niha pêşandanên bi vî rengî wisa bi bi yek dengî tevî gowiqekî nakokî di navbera wan de hene sibê heta êvarê li dijî hev civîna çê dikin lê li dijî Yekîneyên Parastinê helwestê xwe dikin ya ku dazkevin kolana heger Piçek rûmet hebe, piçekî firsetê bixwazin ji bo ku milet wan efû bike, pêwîst e sibe helwestê xwe bidin diyarkirin. Heger nedin diyarkirin wê çaxê miletê Kurd nema ne rehmê li wan dike û miletê Kurd nema îdî bi careke li wan qebûl dike. Birêz Eldar Xelîl, birêz eger em em aliyê wê yî neyînî, Ê ê negatîf biaxifin. Eger sibe ev partiyê ku hûn behsa wan dikin yan jî encûmena ku hûn behsa wan dikin bi yek dengî nebêjin ku ev bûyera li Helebê qewimî li hemberî jina Kurd, li hemberî keça Kurd bûyerekî hovane ye, em şermezar dikin, em xwedî li vê keça Kurd derdikevin. Eger nebin xwedî helwestekî wiha di siyaseta Rojavayê Kurdistanê de mumkin e bibe destpêka qonaxekî nuh. Jixwe qonaxa nû dest pê kiriye. Yanî biryara ku desteya bin bi xwe dabû, biryara ku em nehêlin ti hêzekî biyanî derbasî herêma me bibe û dema hêzê biyanî derbasî herêmê bû û miletê kurd li beramberî êrîşa ma şehîd ketin, însanê kurd şehîd ketin û birîndar çê bûn û dema îdî sîstema parastinê ket dewrê parastina vî miletî hat meşandin û însanê me jiyana xweşdestan bê helwest Man wê çavê ji xwe pê qonaxeke nû dest pê kir û ev rûveşiya wan derkete ortê. Lê ew bi xwe bi hicetên cûr be cûr ku dixwazin xwe xelas kin, êdî firseta wan î ku xwe ji vî tiştî xelas bikin nemaye. Îro roja rûmetê, roja şerefê, roja namûsê ye. Pêwîstî heye ku her kes vê zanibe ev kesê ku navê xwe kirine Ketîba Selahedîn, wan bi xwe do hinek rayedarê wan daxuyanî din vê Ketîba Selahedîn ya me ye, Piştî ku ketine tengayê yekî din derdikeve xwe ji ber dide alî. Ketîba Selahedîn tê zanîn bê akê ye. Ê got damezrandine tev kurd in û tev kurtêlxurên kurdan xwe firotine hêdên derve. Û tu tu pîvanên mirovahiyê qebûl nakin ku însanekî dîl pêke bi destê mirov û bi rojan li gel mirov bimîne daya dawî mere jiyana wî bi dawî bikê. Birêz Aldar Xelîl Birêz Aldar Xelîl niha. Derbarê heman mijarê de, yanî civaka kurd çawa dibe bira bibe, dibe ku di aliyê siyasî de hinekî paştema be, xwedîpirsgirêk be, lê ev civak exlaqekî vê civakê heye, taybetmendîyekî civaka kurd heye. Dema jineke kurd kî dibe bira bibe, dîl bikeve destê komên çekdar, pêwîst e di nava wê civakê de qiyamet rabe. Mixabin. Şeş roj in ev jina kurd bi awayekî birîndar û bi awayekî bêbext dîl hatibû girtin lê li hemberî vê bûyerê tu nerazîbûnên van hêzê hûn behsa wan dikin derneketin holê. Yanî îdî ji vê ji vê deqê û pê ve çi hêviyê ku ji wan bê kirin ku xwedî rûmet û namûsê derkevin dortê de diyar nabe. Ji ber ku dema ku ev kes ev şoreşgera kurd, Dîl ket destê van hêzan. Wê çaxê me bi rengekî awarte bang li kesên endamên desteya bilind kir û me civînek li Qamşlo li dar xist. Me bi xwe dew li wan kir. Me got va kesekî Kurd di destê van hêzan de yî. Ka em bi hev re helwestekî bînin. Her yekî serê xwe xist ber xwe û bê helwest man. Me çixweşî xwest got helwestekî em bi hev re deynê ji bo vê bûyerê.

Êdî ev dem ne demê axaftinê û derehayê. Ev dem demê ku rastî êdî li ber çavan diyar û her kes dibîne. Dema ku kes keseyetekî Kurd ji bo parastina gelê xwe dîl tê ker destê hêzekî din û jiyana wê li dawî bê anîn û bê helwest bimînin, tenê bi belavoka û bi daxuyaniyan îş nameşe. Dem demê şoreşê yê, demê ku Rojavayê Kurdistanê li beramberî. Qeteriyên pir mezin in. Ji xwe di Stenbolê kesên ku xwe bi navê rayedarên berpirsyarên partiyên Kurd li Rojavayê Kurdistanê ne, daxuyaniyê ku dan telvîzyonên Tirka di heger we şopan dibe, her tiştî eşkere dike. Ji xwe dema daxuyanî dan, wê çaxê me nav xwe digot, me got êrîşek wê dest pê bike, va wan li hev kirî û tîfaqek pêk hatî û di encamê di va derket ortê, destê wan gihişt. Vê keça kurd şorijgera kurd ji ber ku di dest wan de bû jiyana wê bi dawî anîn û ana jî amadekariyên wan hene li Eşrefiyê û li derdorê Efrînê bi dest êrîşa jî bikin. Miletê me li hemû deverê pêwîst e helwestê xwe yî gitê xwe siv bide diyarkirin. Heger em di demek wiha de di vê pêvajoyê de xwedî li rûmeta xwe li şehîdê xwe dernekevin pêwateya ku bi îdî ev destkeftana tev

Mersele şehîd dikeve ortê de gelê Rojava yê Kurdistanê li benda bangewaziyên rêxistinan jî namîne. Ji ber xwe vê wê xwedî li şehîd derkeve wê helwestê xwe jî bide diyar kirin û ev în îna şehîd bi navê Şehîd Nûjînê vê nav kirin û xwedî derketina li wê li hemû qadan li hemû deveran ji ana di gelê Kurd hêrsa xwe aciziya xwe tînin ziman û wê wê roja sibe bibe îdî bi dawî kirina vê Xiyaneta Gulbî ji gelê Kurd tê meşandin û fitne û fesadiya ku hinek kes bi kar tînin û esasen gerek bê zanîn kesê sûcdar ê ku bû sebebê ku ev bûye li şê bibe ew kesên Kurdî ku çûn di navberê di fitneyê kirin ji ber ku du cara me û van hêzan li hevdû kir û heyet çûn û hatin û îtîfaq jî çêdibû dema ew kurtêlxurên Kurd diketin ortê di îşxera dibû lê Tu carî li beramberî berxwedana gelê me, li beramberî rastiya gelê me ku temsîl dike, ew nikarin ver xwe bidin û roj bi roj wê rastiyên ku hene hîngêtir ronî bibin û ev sextekariya wan derdikeve ortê. Aldar Xelîl, Endamê Desteya Bilind ku taman demê de endamê Desteya Rêvebira Tevgera Civaka Demokratîk ji bo Tevlîbûn û Şîroveyên û em ji we re dibêjin malê ava şev baş, tema ji van hêja beriya ku em xatirê xwe ji